Slam n Yasuɛ Lmasiḥ n Yawcua Macciya fell-awen ay atmaten tiyessetmatin, Ssid-nneɣ, agellid-nneɣ, Baba-tneɣ yellan deg yigenwan, Baba-tneɣ anezmar, Baba-tneɣ imqeddes, ad neḥmed, ad neckeṛ isem-is.

ad ifk lǧehd i warraw-is d yessi-s. Amen. Yasuɛ Lmasiḥ yenna-d ad tissinem tidet, tidet ad kent-terr d ilelliyen. I tidet-agi d netta. Seg ma tentissin, seg ma nettnadi ɣef tidet, netta ad nemlil. Ulac tidet, tidet yettselliken, tidet yettawin ar Syigenwan, mebɛid ɣef Yahucua Maciah, tidet yettserriḥen, tidet yettbeddilen ulawen, ixemmimen. Nekk d yes-s kan i tella tidet-agi, At n Ḥmed ah necka ɣef awal-is. Nekk uqbel ad d-cerkeɣ yid-wen ayen ad d-cerkeɣ, ad d-neẓẓel Halleluya, Merci Seigneur, Ay agellid igelliden-ik nissaḥit a Ssidna ɣef ṛṛeḥma-inek, ɣef lemziyent, ɣef zdat-ik, met ɣef awal i ɣ-tefkiḍ, ad neknu ulawen-a, axemmem-na zdat wawal-ik, ukan nefhem, ad nissin tidet.

Ababat mačči d amemmit, amemmit mačči d aṛuḥ iqedsen, aṛuḥ iqedsen mačči d ababat, daɣenni aṛuḥ iqedsen mačči d amemmit. Donc yiwen ur yelli d wayeḍ. Lameɛna tlata, kul ccex weḥd-s, meɛna d Ṛebbi. Ayagi Ur tettaf ara tiri qessen atmatis-tmatin. A t-id-nini kan s tidet akken yella. Nekk ur tettafem ara lcima-agi neɣ ldisa-agi. Ur tettafem ara di tiri qessen, ulac-it. Ur t-ibeccer ara la Yawcwa Macciya, Yasuɛ Lmasiḥ, ur t-ibeccer ara Bulus. Ihi ansi d-ikka? Nansi d-ikka-yi. Ak ikka-d. Neɣ d lḥaǧa i d-ibanen teltmeyya u settin u tmanyin ad d-iniɣ, surefet-iyi, teltmeyya u waḥed u tmanyin sna mbeɛd yaw cwa maciya i yeṛsa, ça veut dire i t-rran, i t-rran, i t-id-skecmen ar tmezdayt.

Donc, mačči akk d lḥaǧana fi tira iqedsen. Ad nwaya acu d igguran i yellan di Google neɣ i yellan di Internet. Acqan di tmasiḥit, dans le christianisme la trinité ou la sainte trinité. Acqan di tmasiḥit, talut-agi, tlata-agi, neɣ tlata-agi iqedsen, d Rebbi, unik yiwen. Amaɛna ɣef tlata n ccaxṣiyat, distinct, ça veut dire kul yiwet weḥd-s, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ego ayant la même subsistance divine. Donc, ababat, am mmi-t, d arwaḥ iqedsen, ɛedlen, san yiwet, nezmer ad nini yiwet n ṭṭbiɛa tarebbanit.

i d-iheḍren neɣ i yesxedmen awal i latiniti, isem-is Ignasi Dontius, telt xemsa u tlatin ar meyya mbeɛd Lmasiḥ. Donc, Théophile Dontius daɣen, yessexdem-it Théophile Dontius, Tortulien, meyya u settin, mi d ar cin mbeɛd Lmasiḥ, Constantin daɣen, Constantin amezwaru, Ṭṭina konstanta nniḍen, mi amezwaru. Mi d tin itnayen usban ad teltemyusu, tlatin i iɛac. Kan wali, d imdanen mbaɛd n Lmasiḥ i d-ikkren hedren-d ɣef yagi, mi di tira iqedsen jama tafneḍ, yoma nkemmel ad zehri s walmi iwet lḥaǧa, nekk pa nɛeddi-d nɣer kra tseddarin bac ad nefhem timsa. Amen.

Twalam? La doctrine askud-agi laṣel-ines d catholicism i iɛunden li triade iɛrebbiten yettwaxedmen ɣef aṭas. Ayen umi nqal ayen umi nqal le polythéisme, wigi ad yettamen s iɛrebbiten Aṭas i ṛebbiten, ama d Imaṣriyen, ama d At Babilun, ama les Hindous. Twalam? Donc, wigad, seg wigad n umnay d jebden ay, bac ad sxemmen ṣṣifa, bac ad xemmen udem i Sidi Ṛebbi, neɣ i Yahweh, Yahweh yeddren, akken d-nwala d wid Yahweh umayen-agi, Yahweh D anwa-t? D Yahucwa Amacciyah, Yahweh i d leslak. Yiwen n Ṛebbi i yellan si lɛehd aqdim alamma d lɛehd ajdid, yiwen n Ṛebbi i yellan, mačči sin. Twalam ay atma ati isem-asen ɣef i ilaq nḥader iman-nneɣ. Nekk ma nruḥ ɣer Tira Iqedsen, ad nruḥ ɣer Lmetla Tektabt n usmekti,

yiwen twalam yiwen wagi d ayen yuran di tira iqedsen Musa ikteb-d iqas iqawat Israel ḥesset acu s-d-ifka acu is-d-ittunefken sɣur Yawe sɣur Ameɣlal ini-s dakken Rebbi-nna wagi s wis numen Yawe Ameɣlal yiwen

Illa yiwen n Ṛebbi neɣ yiwen n Yillu iqeḍ ayen i txemmeḍ. Ula d lerwaḥ imeɛfan umnen neɣ le cœur roi aussi, il tremble ay nut ttaggaden. Tgeqqa ula d lerwaḥ imeɛfan ẓran belli yiwen n Ṛebbi yellan. Twam ayetma tiyesmatin? Lerwaḥ imeɛfan ẓran belli yiwen n Ṛebbi yellan. Yeɛqub yumen s yiwen n Ṛebbi.

Yeɛqub, ixf wis sin, sdat tseɛṭac, amek i yetraduy dagi, walit kan, et que tu crois que Elohim est un, tu fais bien. Elohim est un. Yiwen i yellan. Yiwen i yellan, mačči tlata. Gi lḥaǧa tamezwart, bla aṭas tesdaɣin i yellan. Nezmer ad wen-d-rnuɣ

d ababat. Ad nwali acu d nettiya iqedsen, teẓram aniwa ara ruḥeɣ, à l'avance wigad iḥemmel awan yaw ccwa mačči ẓran acu ara d-ddmeɣ. Yecaya ix wis tsa taseddart tis setta. La tlitraduction i gar tafem taseddart-agi tusa-d d tis xemsa. Ilul aɣ-d weqcic yettunefk-aɣ d umemmit lḥikma ad tili ɣef tuyat-is ad yettusmi am ḍebbar lɛali Illu anezmar ababat n dayem bab n lehna twalam ay atmaten s tmatin nehḍer-d umayeg i yaw ccwa isem d isem n baba-tneɣ igenwan. Donc twalam ay tisetmatin acu yesselmad wawal n Sidi Rebbi acu sselmaden imdanen-agi. Donc i k-yeqqar aqcic-agi am mmi-tagi yettusemma ababat n dayem. D ababat n dayem. Ma yella Yahucua Maciya d ababat n dayem, donc netta d babat-nneɣ igenwan, d babat Mačči d ababat. Mačči d le père, father. Donc amek ad kkren imdanen akinin mačči mačči am mmi-t mačči d ababat. Mačči d lḥaǧa d lḥaǧa yuran di, di la Bible. Mais d le contraire ayen asselmaden. D le contraire s ayen yuran. Tebɣam

Lukan i yelli uselmed-agi ɣef latinit d tidet, ur nezgir ara s sidna, ur nezgir ara inelmaden n Yawcua, asayagi, ur cwaḥ nizwar, akken inǧi n Yuḥenna, ixef wis ɛecṛa, tasedda d tlatin, acu i ɣ-d-yenna wawal n Yawcua Maci? Iqayen-k akk d baba d yiwen.

Filibas yesteqsa Yasuɛ Maciɛ ɣef ddemma n lweqt, maca ad nerbeḥ lweqt ur d-qqareɣ akk tiseddarin, mi ad nɣer ayen neḥwaǧ kan. Filibus inna-yas a Sidi, ssken-aɣ-d kan ababat berka-ya. Wa ihedder, Filibus d anelmad n Lmasiḥ, inna-yas a Sidi, ssken-aɣ-d ababat, le Père. Berkaya. Yasuɛ yenna-yas, Acḥal ayagi i lliɣ yid-wen ur iyi-tessineḍ ara a Filibas? Win iwalan iwala Ababat, amek iyi-d-tenniḍ ssekneɣ-d kan Ababat? Twalam, Yasuɛ mačči as-selmed-ines, belli d netta d Ababat. A s-iqqar, Ayen akk i kkiɣ yid-wen a Filibas, ur iyi-tessineḍ ara? Acḥal ayagi nekk, am akken a s-iqqar, nekk aql-i d Ababat, acḥal ayagi yid-k ur iyi-teɛqileḍ ara?

Ulac wi t-id-yennan ay atma tiyesmatin, siwa akken yellan d tidet d ababat i yezmaren ad t-id-yini. Twalam? Nekk mi ara nehṛeɣ akked tiseddaṛin agi, acu nezmer ad t-id-nini? Nekkni d arraw n tafat. Anwa i d arraw n tafat? D nekkni.

Inelmaden i s-yessawal-asen a tarwa, ay arrac. Xeṭṭa d ababat i yella i tmatis, netta i d Ṛebbi yeddren, netta i d Ṛebbi anezmar. Akka d nuɣalet, twalem, tura nwala bli am mmi-s, na le fils d le père, le père daɣen

Ameɣlal Ṛebbi-nneɣ yiwen, mačči sin, mačči tlata. Yacwa mačči ass imes nekk akked ubabat d yiwen. Amek i nezmer ad nesnulfu ayen ixulfen tidet? Walit tura Ad d-nɣer yiwet lḥaǧa di Matta. Yacwa Maciya, in-as i inelmaden-is teẓda taneggarut. In-as iceggeɛ-iten, in-as ruḥet ar ddunit merra, sselmedet imdanen, sɣedet-ten s yisem ubabat d ummit ɣer ruḥ iqedsen. Makan waya dagi, s yisem ubabat d ummit ɣer ruḥ iqedsen, yiwen n yisem. Isem-agi d anwa-t? D Yacwa Maciya.

Ini-asen selmet imdanen ad ḥerzen ayen akk wen-d-umreɣ, nekk aql-i yid-wen kul ass alamma tefna ddunit. Xud Yawcua Maciya, ini-k ad uḥaw necga ɣer Ṛuḥ Iqedsen. Lmeɛna-is Yawcua Maciya, d bab n tmanegt, bab lɛaḍima, d Ṛebbi yeddren, Ṛebbi d Ṛṛuḥ, Yella yid-neɣ s ṛṛuḥ-is. D ṛṛuḥ-is i izedɣen deg-neɣ. Amek i yella yid-neɣ? Yella yid-k, yella yid-m, yella yid-k a gma, weltma, yella yid-i, axaṭer d Ṛebbi d ṛṛuḥ i yella. Yella di mkul amkan, yeččur ddunit meṛṛa. Amek i yella Yahucwa Maciya akked inelmaden-is yal ass alamma tefna ddunit? Usni ad nili yid-wen. Ini-as ad iliɣ yid-wen. Et pourtant, d aruḥ iqedsen i sen-d-iceggeɛ. Ini-as ad uruḥeɣ, ur ken-ttaǧǧaɣ ara d igujilen, axaṭer netta d baba-tsen. Ababat ur yettaǧǧa ara arraw-is d igujilen, ad iqqim dayma yid-sen. Iceggeɛ-d aruḥ-is izdeɣ deg-sen. Izdeɣ deg-neɣ aruḥ-is. Donc yella yid-neɣ s aruḥ-is. Donc Ssid-nneɣ d aruḥ iqedsen. Ar, ẓran belli

Taseḍra tis tesɛa, walit kan. Acuɣ dinna? Acqa kunwi ur tleḥḥum ara s tnefsit, lameɛna s rruḥ, ma yella dɣa yezdeɣ deg-wen rruḥ n Yillu, win ur nesɛi rruḥ n Lmasiḥ ur yelli ara d ayla-s. Walit ayetma tisetmatin, acḥal d nnig tesdarin am tigay.

Twalam d yiwen n rruḥ. S waddin-iḍ, Lmasiḥ neɣ Illu neɣ rruḥ iqedsen, rruḥ n Yillu, rruḥ n Lmasiḥ d yiwen. Walit kan ar zdat-agi, muqel acu yettkemmil. Kiqa ma yella Lmasiḥ d yiwen. Donc tu ibeddel uqeddac Bulus lungaj, ay atmaten tiyesmatin ad nefhem tira iqedsen. Ur ttamen ara

Ucɛib Buṭrus, ugur makini, makini ṛṛuḥ iqedsen, a Baba-t, neɣ Yasuɛ Lmasiḥ, neɣ Iluhim, neɣ Illu. Ur yesɛi ara ugur ay atmaten tisetmatin, d nekkni kan. Xaṭer nelmed akka, ayen i ken-ur lmiden ara akka. Nitni ẓran belli yiwen Ṛebbi i yellan, yiwen Yahweh d yiwen. Donc dagi d-nwi Yahucua Maciɛ akked tsamarit.

Wa ma yettemɛen tiyessetmatin. Ma d neɣ tiseddarin akka yi. Ur nettamen ara imdanen ma d-ḥekkun timucuha. Donc aselmed-agi n tsalut la trinité ulac-it i tira iqedsen. Lukan i yelli ur nezgwir ara inelmaden.

S nessuma, fkan s yinelmaden aseqqan d ayagi kan iswi ssenzen-s. Après Buṭrus ilum-iten imi skaddben. Ur ten-ilum ara imi zenzen akal neɣ imi d-fkan idrimen, mačči annect-agi d apṛublem. Ilum-iten imi skaddben, aseqqan d tagi d ssuma iswi ssenzen-s. Buṭrus yessuter idrimen-nsen. Amen! Donc yiwen wergaz iwumi qqaren Ḥananya yezzenz netta d tmeṭṭut-is Safira yiwet n tferka, iddem yiwen n umur si ssuma-s yerna ula d tameṭṭut-is teɛlem. Imiren yewwi ayen akk i d-iqqimen isers-it ɣer iḍarren n yimecgaṛen, lameɛna Buṭrus inna-as a Ḥananiya. Acuɣer i yeččur cciṭan ul-ik armi teskadbeḍ i Ṛṛuḥ Iqedsen? Walit kan, ɣas teskadbeḍ i Ṛṛuḥ Iqedsen. Ad nkemmel. Tefreḍ aḥric si ssuma n tferka mi akken i tella ɣur-k. Mačči i nekk, mačči i nekk, ula mi tenza Ah, surfet-iyi. Isem akken tella ɣur-k mačči inek? Ula mi tenza idrimen-nni mačči deg ufus-ik yellan, d acu i k-yewwin ad d-terreḍ ad d-terreḍ tamsalt-agi deg wul-ik? Mačči i yimdanen umi teskaddbeḍ, lameɛna i Yillu. Twalam ay atmaten a tiysetmatin? Twalam? Twalam ay atmaten a tiysetmatin? Donc, Illu

d askud neɣ d aselmed la doctrine d'origine catholique i d-ikkan laṣel-is si lkatulik i yettɛanaden li triad n wid ur numin ara iɛrebbiten yettwaxemen ɣef aṭas ama n Babilun ama n Maṣer ama n Lhend i d lḥaǧ i d-skecmen deg unejmuɛ Constantinople

Lameɛna beccareɣ-awen, slemdeɣ-ken, ama zdat lɣaci, ama deg yexxamen-nwen. Twalam ay atmaten tiysetmatin? Ini-as ufiɣ acemma fell-awen n wayen i ken-inefɛen. Ufiɣ acemma fell-awen. Lmeɛna-s yesselmed-iten aselmed, la sindoctrine, si A à Z, si tazwara alamma d taggara. Imi ara nekmel i usawen-agi, nɛass daɣ tisbawacin, ad naf iɛawed-d kifkif. Dagi ihedder i Mumi i yinelmaden iqeddacen n temdint n Ifasus. Ini seɛla ur ffireɣ ara fell-awen acemma, beccareɣ-awen ayen akk yellan di lqesed n Yillu. Twalam ay atmaten tiyessetmatin? Ini-as beccareɣ-awen ayen akk yellan di lqesed n Yillu. Donc ayen yellan di lqesed n Yillu Ifka-t-id i yinelmaden-is. D ayen i slemden yinelmaden-is. Mi ma yella, ma yella ad nettḥessis kan, awal ur nelli ad ileqqes d Nyilu, ad naf iman-nneɣ nḍaɛ, naf iman-nneɣ nettukellex. Twalam ay atma tiysnat? Agi ilaqen donc agi ilaqen ad nḥader iman-nneɣ. Mebla mi yeffer acemma Bulus, kwan i tili la Trinité-agi, i kwan i gexziste i wayagi netta i s-lemden amezwaru. Mi Bulus ur yesɛi ara ugur deg wayagi, axaṭer ɣur-s yiwen n Ṛebbi i yellan, wagi i wumi neqqar Ababat, wagi i wumi neqqar Ameɣlal, iban-d di ṣṣifa n wemdan. Iban-d di ṣṣifa n wemdan, s Ṛṛuḥ-is iqedsen. Xta Ṛebbi d Ṛṛuḥ. Maryem amek terfed s tadist s Ṛṛuḥ Iqedsen? Kka tmati s tmati. Ak ur nleɛɛeb ara. Ur nleɛɛeb ara d lleɛeb. Ma tesleḍ i tidet, ma tesleḍ i wawal n Sidi Ṛebbi, meyyez, wali-t ma d tira iqedsen neɣ d timucuha. Di la Bible toujours ad tafem yiwen yiwen i yellan. Ur tettafem ara